na kiumia gĩkĩ twĩ na ndagĩtarĩ wa ndawa cia mĩtĩ arauga mothiũ magaga kũrura nĩ igunyũ mwĩrĩ atumia tũrai mwakaga maguta mothiũ marwaru mwĩna igunyũ na no mũraka maguta ũthiũ ruta igunyũ mwage cicio mwĩrorĩ ũthiũ rĩu we tondũ ũkĩrĩ ndagĩtarĩ rĩ kaĩ wĩna mĩaka ĩigana mĩaka mĩrongo ĩna na ndĩrathiĩ ndĩrakinya gatano gũ ya njamba ũrauga ũnorete nginyagia mĩkiha ndũngĩoneka ndũkanye na nyumĩte kĩongo haha ndũkahutia mũrĩnga wa ngingo ndũkangeithia horeithie ihĩndĩ haha nĩ njohero ikarigania na ngũhinya na ihĩndĩ Ah, ũyũ niĩ ndingĩaria nake George mwĩre tũtarĩrie nĩ ndawa ĩrĩkũ arendia Nĩendia ndawa ĩno. nä agwä atä a Ĩno. Ĩno no nyende ũnyue njuma mũthĩ ũkarora ũthiũ wone ũthiũ waku ũtigwo ũthiũ waku. Kũnyua ũmĩe kĩndũ kĩndũ ũtarĩ wakĩona. Na ũgathiĩ rũciũ na karatathi kĩoro-inĩ. Wone indo ũtarĩ wona. Hĩo. mwĩre oke kahora kwĩna andũ mararĩa ĩkaga atĩa wona wanyua ũrĩa irio nini itha ũinaini ũguo wĩkĩre gĩkombe ĩwe gĩkunĩka nyua kahora gĩkombe gĩthire rũciũ thiĩ ka- kĩoro handũ na ũgĩtherio kiuge nĩ kĩoro kĩrĩkũ na ndũgathiĩ kĩoro kĩa irima ũrore kĩrĩa kĩrarĩa mũndũ ũkĩra ũtukũrĩra mũndũ ithuĩ twĩ nyũmba ngai ũigua wetwo switi no wetete mũndũ wake switi Mũtigĩte na nĩ kũnoga thĩrĩ. Eh, rĩu nĩ ihinda agĩtwĩre nĩ atĩa etagwo. Rĩu wĩtagwo atĩa we? Niĩ njĩtagwo Pi- ndagĩtarĩ. Na ngũigua ararigita mĩrimũ yothe nginyagia kũrũgama na mwena. Nĩ ũrona ũguo rĩu? Nĩgetha ũthiĩ ũhuone ũũ. Ndagĩtarĩ nda yaku. rĩa guoko Eh, thiĩ na mbere kũhunjia guoko nä å rona guoko nä å ranyona njä ra må tumia haha gacånga hunjia nä ngothi tå nyoroka haha he mä mä tä mä rongo makä ria thati nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ũngĩ ũrigitaga typhoid pneumonia malaria igunyå njoka ironda cia nda kå nogerera gukira kiroko mundu we munogu acio mothe nä mwatungataga ndå kå gå ra ndä gå ra na rä korwo wä na tv ndä ratura å guo ragå tha na rä korwo wä na tv ma ndandä raigua ruo na waciari itũũra-inĩ rĩa kĩhumbu-inĩ mwena wa gatanga no gũcakaya maracakaya nĩ ũrĩa magagĩtio ciana citũ ciokĩra kĩroko nĩ ciĩyare barabara ta meru marenda kwendio tũgwa makĩninaga ta twakwa tũraninirwo nĩ maina mathiaga kũrĩa barabara mathiaga na kĩruru metereire niĩ nyumagare haiya waumagara megwĩka atĩa mathiĩ mũgũnda gwakwa magatue makorobia matue ngandania nĩgetha mathiĩ makendie ona ti kũrĩa mekũrĩa megune mathiĩ manyue njohi na mathiĩ kũrĩ maraya me mburoti mburoti na maraya marĩa mekuo nĩ aingĩ mũno na aingĩ mokaga thaa thinacara ya rũcinĩ ũngĩthiũrũrũka hau hakambĩ ha thigari nĩ ũkũmona makiuma ngari metereire twana tũtũ tu tũkĩre gĩothe gĩatira makĩmuramura rä u nä å teithio å rä kå må kwenda marĩrio matigao maraya na nĩgetha magĩe na ihinda rĩngĩ rĩa kũhikania mahote gũtũciara tondũ ithuĩ nĩ twarire mĩĩrĩ-inĩ yao rä u makä nyua å guo rä mawä ra ma må ciä nä maitheranagia mũcinga wĩ thambi ndũrĩ kaba kwaria ma mĩcinga ndĩrĩ nĩ thambi mia nĩ maikaraga nyũmba kana mũndũ na mburatha kaba kwaria ma må thuri na må tumia magaikarania matekwä hå gå ranä ra

magĩũke tũkĩgĩe na atumia ĩĩ ona no nyende atano tondũ ndĩkĩrĩ na mĩgũnda no rĩrĩ niĩ ndiciara tondũ ndĩ mũkũ ene nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managĩ ma kiumia